obedo nende pyeraryo wiye abiro me dwe me apar aryo twenty twenty five abino aloko i kom jo adek moni for warning a warning gin pi citail me miyo miyogi ma gitye ka bango lok i media lok kom nongo ma awat lokom numa award ma giwaco ni numa is fake wee gin a guyubo wee min gi aye gucuku center ne me yubo numa award ti aciko gi lawor aa baka mo kicako bako maca ni aa the bad news kare pud pe ngeyo nga ma obedo kamuzu. Cegwan-ni kara pud pe ngeyo nga ma obedo Kamuzu, pe ngeyo nga ma obedo Kasipuma. Lutino eni tye lutino agur me taun. Kacalo Kamuzu tye latin agur mo me gulu citi i Galakaya-ni, tye ki boys ma mege ma giwoto i rali ka yenyo yo kwo. Jone eni gitye ki tuls marac me timo dano. Weko aniangwu wun jo neni, pe wungeyo ni Banius obedo nga? Pe wungeyo? Pe ingeyo nga ma obedo Dokto Banius? An in pe ingeyo an? An abedo agur wa yang, wa yang acako timo agur ki mwaka abicel i Gulu Citi ka en pud tye taun. nyo pud i taun onongo dong an angeyo ngo mubedo kwo angeyo ngo mubedo lit lutino eni pud gucako pute eni i twenti naintin en aye gucako kit timgi miyo miyo kono ni ago kono ongagi wil mogo me apoya poya wil oriyo so an wiya enini tye wil mo ma tye bad dano calo kamuzi gini eni lutino matino dano calo kacito ma gini eni lutino matino. Boys mere ma joni gitye kene mm dini gucako pute pute en en en en kare ca ma wan onongo watimo muya i di town kany ma wagoyo banda watime nining rasta wacuno cuna ocwano wa lyet i kare ca nu ingeyo nu gudo gudo city onongo pud tye town-na onongo walamgi bene pud peya kiliyo ngo ngo gi ni dong pud dyere kani onyee madided wan wacako muyaye wa i kare enoni wa i kine ka two nine two ten ki kenyo en aye wan wacako style eni style man ni agwa agwa wucako winye rasta an angeyo kwo abada angeyo gwoko koma lutino aye lutino matino Lutini, lutino matino ma pe gitwero nyebbe ka ngeta nyo pe gitwero bworo the bad news cegwan, cegwan in pe ingeyo cegwan, pe ingeyo an maber the bad news cegwan, an macalo honorable Dokto bad news aka the bad news in pe ingeyo an rasa, pe ingeyo an, an adwir mo ma tye bad. Adwir ma wiye oballe-o, en oweko dong leb me agur agur-ni dong oweko ki lutini. Oweko dong ki lutini en tye ka muzogi. Co citail me agur dong an pe akwo, pe aneno i tim pa lumingu. Obedo canga dong an atye wa i levul, levul me adwir. Levul me adwir ki iporo ki levul me agur ci ibinongo ni levul me adwir-ni dong kato adit, ite nenone. ci an atye ki wic me miyo weng, wic me miyo apuya weng ma ka lutini gukanyo kargi ni gin gitye ka bino ka warning an pi lok ma an abino aloko i komgi kun nongo aloko lok ada. Ka gukanyo kargi me loko lok miu ci wubineno ngo ma bitimme. Ya aboka lam, wubineno ngo ma the bad news of one latin moni ma wawaco ni latini-ni just atiti mere ki i mwaka ento ki wiye kany tye bad. ki kany libat ki kayene tye date so gin ma iwiya kany gin ma tamo libat ka wun otane wun wutye ki boys school wu kenyo an awoto atye bene ya rasta awoto atye gin mo ma wun wutimo idi town gulu city kayeni pe ikoma gin mo ma wun wutimo pe ka kilworowa alwora me warning wun ni pien wun wutye ki boys i gulu city kenyo ma wutwero timo atacking dano ento gin mingo mo ma pe wutimo bot cwan. Cegwan, cegwan tye i level ma tye tar, level mo ma tye bad, level mo ma wun igini bene wupe wa i kin jo ma bwuro cegwan. Ka wubino ki lok mingwu ci wubiniang ngo ma obedo lye, wubiniang, wubiniang ngo ma obedo madinga. A wun wuwero dong ni madinga kono madinga kono otimo ngo, wubiniang ngo ma obedo madinga ka wuloko lok me negative vibe ki nyiya i media. Kamuzu, Kasip Puma, Jafaya, Oto tye ma an aye ma abijwato wu. An awaca ce aweta ki nen kikelo lok kom wu wun jo adek eni, kikelo lok kom wu tyen miya aryo bot Honourable Doctor Banis aka the bad news voice of the voiceless, wubideno can. Wubideno can, abibalo wiwu. Abibalo wiwu, wuleg Lubanga, pe kikeli lok komwu ki ryeko. Pud ikela anu, pud amiyo mere iwuwoni. Bene pud pe ayerowu, pe aloko leb mo. Ineno vidio ni, aloko leb mo marac? Pe aloko leb marac. Abino acikowu acika mere. Nino ma lacen-na abipwonowu ki Proverbs.